Selamat kitai betemu baru bala peninga bala mayuh dini dinindur kita di menua Sarawak tu ka tauka ba menua bukai di overseas laban aku nemu bisi bala nya nyudah temu aku diatu bisi subscribe ari menua overseas. Nyadi terima kasih ngagai bala kita bala kaban bala menyadi unggal bakih laban kita ulih ninga ke cherita tu. Ninga aku tai ke nyadi di menua kitai tu lalu aku enggau orang tua ulih deka nusi nampung cherita nya ngagai kita. Lalu kita udah ninga ka cherita Bujang Lembau Pematau Menua anak Tegong Remau ensana ba tusun ti ke semilan belas. Nyadi diatu aku mindah ngagai tusun ti ke dua puluh. Ba tusun ti ke semilan belas yang tadi kita udah ninga ke seduai menyadi tu Teguh enggau Kilat tu baru udah pulai ke menua sida iya udah bekau ke debai apai seduai Bujang Lembau mindah lalu rembus ba menua orang ke alai sida tiga iya tetemu ke orang nya benung bebantap benung belaban enggau pangan diri lebuh maya orang nungkal. Lebuh ke bebunuh nya tadi dia bejelma aung lalu ngasuh anak dua iku nya mantaika pengering mantaika bulu seduai iya. Nyalai mujur seduai iya bulih nyadi enggai kilat tiga igi nyadi enggai tegong empat igi seduai iya penyu udah nya ganjung apai seduai iya pulai ari rumah apai nya tadi lalu seduai iya Baru nuntung ba langkau umai. Ba langkau umai serai. Benung-benung nama nya betul-betul ga maya nya tadi aki seduai damu nya bisi di langkau umai dia betunu ke utai sebelah ujung tajuk. Pia. Nyadi ku cherita duai pengelama kilat seduai tegungka bejalai ninggalka menua sida dua tan kai nyau. Dua malam tiga hari. Tang seduai menyadi ngasai kediri empat malam lima hari debai apai seduai mindah. Lebuh seduai menyadi iya baru nurun dia damu nyu laun pulai ari tanah ngiga ui dikena iya ngelalin pagar babi. Lebuh iya datai lemai nya, dia iya ngasai ke bilik sida tak puang laban seduai menyadi nya nadai dipeda iya sesindau bejalai sebelah nyedia deh. Taja pia iya enda lalu nanya ngagai Senai kinika penunga nya iya dok. Senai endur iku nya tadi. Semadi nya makai lemai nya dia agi ga nadai meda seduai menyadi nya iya. Nya alai meda ke nya ke diak lu nanya Nok kini ku chau dua iku te ngagai iya neh ku iya eh pagi tadi dah suah ku ngaba sepupu kitai dong main din tu lalu enda pulai pulai ka seduai nya enda sempat mulai kediri kini apai. Meda hari kenyau malam ka nyelum malam belanggu mai din pia ko senai nyaun pai iya. Denya tadi dah. Meda deh enda madah ka ko deh tadi endo. Enti nemu nya bekinya nyau mah ko ngabas seduai kin. Enda patut seduai tu ngelawan tu mulai kediri tu lunda da datai. Kada nya bisi penusah ke nya seduai deh nemu seduai nya gin ngiak nya. Ko damung ka. Ya lu na nya di makai. Orang sigi mangah ke tusah ko eh. Macam macam utai tau ngasoh iya ngat. Ram tu doh. Ko iya nganu maka wai. Ngapa sucu dua iko nya kumai kin. Nama enda kini pengawa seruai nya lu enda pa pulai. Tu hari penyu malam. Pia ku iya bejaku. Emm. Enggai nyadi ku tu apai ai tang enda dapat nyingkang pedis endar serepak pah aku tu empa pisa. Pia ku mega nya nyaut apai iya. Emm merinsa endar ke nuan tu. Tena tan laban utai ke mesa nya. Engkami. Anang ka Abi pisau baka ngai ruan nya. Pina Abi leka meriam deh enda ngesuh kami ngkiji. Ku iya, iya palu ngeransi ngenu iya weh. Angkat ningal kepinggai asi lu enda dempa asi tadi nih. Tau sebutai ke da nama nya ku da butai kena da sipak iya pingai iya empa meda ati iya nama dia angkat bekenu da amu tu tadi lalu ngiga nyabut iya ambi iya rejut japai iya terabai iya perlu nulung. Laban jam maya nya wai endang sigi maya orang mayuh nya benung makai orang maya nya dah. Dia di ruai tak puang nyalai nadai siko sida serumah nemu penunga pejalai damu malam nya kelimpah ari senai seduai ragai. Nyadi senai tu enda madahka penunga kilat seduai tegong laban. Iya sigi ka nguji ati apai iya. Iya endang enda tau tusah ati ka penunga anak iya dua iku nya laban iya udah nemu pejalai seduai menyadi nya nya. Iya semampai berunding nya meh iya laban senai madah ka anak iya ngapa sebubu ku umai pia ku jaku nya tadi. Tang nya nyu malam hari bedau ga datai. Nya ke dikirau ka iya. Irau ku Chau nya tadi. Ai nyau ngenang damu tu tadi bejalai mia beroi goi goi ngelaban malam tadu ai mansang kumai kin. Kekadang terap mia. Pangka meken nia nya sebedau tu enggau enggau kayu dia nya laban utai kena tentu dipeda. Tang laban damu tu ke berantu. Dia utai bansa nya. Nadai mesa nya endang asal iya pedis, nadai asai nyebak iya. Malam nya tadi bulan lalu endar ke pansut. Nyau kira pukul semilan pia ti baka jam kitai ditu baru bulan tu bisi pansut, bisi tampak ke langit din. Nyalai ko cherita nyu ayan bulan baru damu tu datai gelang ko umai dia nya tejalai ngelun petang maya enggau kampung ngejalai umai nya tadi. Datai damu ba langkau umai dia iya meda tangga tangga langkau umai nya tadi mengkang enda ditarit enda diengkas ke orang peda mua langkau enda ka ditambit. Iya pelunda kakang lalu niki kelangkau. Datai ba tayu dia nemu lu angau. Kilat, Tegong, sedia serai jo, ku iya. Dinga nadai ga nyaut. Langkau tak puang. Iya perlu tama ke dalam langkau sereta lu besagam ngaga seruai nyadi iya tadi. Kangau ke iya nadai ga nyaut. Nemu alu napat ke endur tempat selalu alai sida iya engkah kapi kelita. Kelita nya pan temu dia nemu alu nungkun kelita. Udah idup kelita peda iya langkau utak puan. Malik iya ngagai sukut langkau semeh dapur nya dia nemu peda ke raga Noma ke debai seduai menyadi nya mansang kumai pagi nya peda damu raga penuh laban daun basa iya ke udah dipatah ke seduai menyadi nya tadi. Eii kini ka penua seduai menyadi tu ngagai jemu tunga keadaan udah taban ke munsuh ku ati damu. Enda puas ati iya ra digau dalam langgau dia di Damu pansut Tanjung Baru. Iya perlu nyepa ari Tanjung nguji ngangau ke seduai menyadi iya tadi. Tau nyepa malam meh iya nadai nangi ke utai ninga tau ke enda. Nya ku iya. Tang sapa adu orang ke ninga malam buta nya tadi. Kilat seduai Tegong enda udah nitih kapai seduai Buja Lembau. Pah raie mujur aku ti beketu ku aku utak tudah enda muai ga mantu nya bangat kelalu mayah ka kami sebilik udah agi ni sida taban kekayan di batang meka tu ditu ujok aku ga enda taban ka munsuh ku tudah enda muai mut mut mut enda tanju dia lalu iya nya nyu dua dua iya tanju dia dah. Damu pan lalu tama ke dalam langkau dia nyau pemua sia ke enda dugau kediri ba tanju dia. Malam nya Damu unda tentu deka tinduk mata. Selalu berundingka penunga uchu iya. Enti tak tangkap orang aja sebut ba agi. Mung padi enti udah dibunuh orang, kuati iya ke dalam din wai. Laban lamu tu endang sigi udah lelak bekau ka udah ka ngiga ui sehari-hari nya tadi dia iya pen enda berasai tak lelak kepuas iya ka kesap-kesap mata berunding ka penunga uchu iya dua iku nya tadi. Lelak me tudah damu tu tadi dia iya lalu bisi kenya iya memimpi betemu enggau tua iya bunsu menawa endang. Nyadi ko Punsu Menaung madah ke Damung, uchok nuan doi ko nya endai buah digaga nuan Damung laban seduai enda lenyau lalu ukai mega ditaban ka munsuh. Lusa ti nuan ko mai ke tu baru bisi seduai aku alai nuan ngena irau ati, ko Punsu Menaung lang nya bejaku enggau iya dalam mimpi. Damu palu te dani udah nya ni. Enda sien meh nya enti uchu aku nya enda parai. Kuatir udah nya wai. Nya tudok ti dugau iya ngenang mimpi iya nya tadi dah. Tang iya agi alit ati laban berundingka kini ka penunga seduai menyadi nya. Kebuah pia laban tua iya nadai madahka penunga kilat seduai tebung nya tadi. Semina madahka seduai menyadi nya pulai enda lama agi. Kenyang ku nya, nyelai pagi nya tumu kenu namu mulaika diri ari umai, datai di rumah udang bedau tentu mindah nurun ke tanah ke senai lalu nanya apai iya. Mesti temu nuan kila cabai tegong pai. Pia ku Sny. Uh nadai. Enda nemu penua seduai nya. Pegila ku komai baru laban seduai nya tusah taar ku tu. Nyengka ayu belelang ti nih. Mar orang nyuka bujang tu. Pia ku iya nyaut Sny nya tadi. Nyadi diatu. Kitai agi ngenang pemulai kilat enggau tekung Damu tu tadi. Benung kiruh betetak kedan kayu ngumpul keratu utai menya sebelah ujung tanju dia. Nya alai iya enda meda penatai seduai menyadi nya tadi. Seduai nya enda mega ngangau ke iya tang majak bejalai lalu pia mega. Berati ke ulah aki seduai ke kachau-kachau nunu utai bujung tanjung nya tadi nyo samaik enda nya baru kilat nyapa Aki! Nemu utai tunu dah Aki! Bisi bulu babi dah pia! Pia ko kilat. Tuan tekenyit meda mui ninga orang ngangau ke ari belakang iya pelu malik. Nya baru iya tepeda ke uchu iya dua iko nya benung tegi-tegi bediri enda jauh ari iya ba kaki tangga. Apo seduai nyen tadi uchok enda meda seduai datai aku ku iya dia gamu lalu tegenung meda seduai menyadi nyen tadi tak bisi ngema utai lama iya beratika seduai menyadi nya iya perlu mansang semak ngaga ngagai seduai nya tadi. Aku ke kiruh laban seduai bejalai enda nemu madah ke kami. Ni ne tusah ati aku meda seduai enda ada ayan. Tu nyu ke tiga hari baru seduai pulai ku damu. Mei lepa dia bengat tusah ati ida agi. Indai enda madah ke pejalai ke meduai iya pia. Ku seduai menyadi nya. Ni bisi madah ke aku. Meli lebuh aku pulai mega Wee Kilan sana. Dia aku meda seduai nadai yan. Ni la aku nanya iya, iya madah ka aku seduai nya ke suah ngabas bubu kitai kitu ke. Malam nya aku lu mansang kitu meda seduai nadai pepulai. Datai ditu nadai lu seduai ayan. Ngalai aku nyung anting apang ato dua hari tu udah ne. Ngucap seduai nya mulai ke diri. Maya menyucuk, seduai nya datai. Kini ke penunga seduai ngelama tu dasi? Pia ko Damu meh nanya puchuk iya diku nya. Eeh. Anang weh nanya ke pejalai ke nduai dulu. Kadang negi ke langkau kita tiga dian agi kitai becerita ku kilat enda mung perlu berumban agi iya nitih ke uchu iya dua iku enta di niki ke langkau laban iya akan tudi ari burit nya tadi dia iya meda utai ke dema seduai menyadi nyetak segala bebingkul indah enda baka pengema buah rian tauka buah isu.

Ku iya nanya, Ii peda maki enti dih mangat ka berumban ka nemu ti dalam nya. Pia ko seduai menyadi nya, nyaut iya. Dia da mu perlu mansang agi basung dua iti nya tadi sereta lalu nilik utai ke dalam nyin. Dia iya nya tadi peda iya tak. Apo nama nya tak pala mensia pia pia. Baru udah rangkai disalai. Tilik iya siti peda iya betinya. Iya palu nuang utai nya tadi. Peda iya basung dema kilat bisi tiga ipi pala lalu mih tegung bisi empat. Igi Papa. Apo dini ari serok ai bulih utai baka tu chok? Ku Namu. Eeh, enda menua munsuh amat ke itit kaki tangga dia dini bisi entu le kitai ke menua munsuh. Dini bisi kaki tangga ti lebih agi nemu. Pia ku seduai menyadi nya sambil nundik aki seduai iya enggau seduai menyadi nya tadi. Namu palu nyi pan pala nya baru ngagai dua igi basu nya tadi. U ti baka tu enda tu nai besamut pala ulih asa belai tu arang kitai pulai ditu ku iya. Nya baka tu ati. Nyadi dulu madah ku orang berumah dia. Penuai iya dudi lebi kira nyau sebatang ruko udah dia bejalai nya baru penuai nitih ari belakang pia ku kilat ndai Maria mecho tang seruai anang ngan gerindang diri lebi ngai ku kami lagi lama nganti pia ku Damu. Enda enda penuai gerindang diri nya alai meda nurun deh nurun ditok. Penuai deka ngalik diri dulu nyi pun tau mata tu lelak endar atu lang tu dibai bejalai tiga hari tu dah pia ku seberai menyadi nya oku ti seduai nyi deka ngandau dulu ni maya seduai kangkat lagi la ku daku ka petalan ngeruchok dua iku nya eh anak maya jaku da ake mupuk ama da alai lagi kenuai ti dudi ku saut seduai nya. Ari iya muchup. Tang ingat seduai, anang sekali-kali seduai rayul tinduk lagi. Kami ke puas nganti berumah din, ku iya nimbal. Iya perlu nurun mulai ke diri ke rumah. Nyadi penyawa langkau mai sida gamu ari rumah sida iya nyampau ke orang weh. Engga ke bisi iya pejalai sejam lebih pia. Enti iya ka sejam lebih. Ti baka kitai meda. Diatu udah ti kitai mudik ba tang kenyau ukai nya bisi emperan menua nya din. Tak bukit ari sepia-sepia ba tang kenyau nya dini nya ka nyampat jalai ba kinya ka nurun ike nurun ike ninting mih nya kini nya sejam lebih ah enti aku enda aku rasa sejam lebih sehari ti baka gaya menua nya pia aku. Nya alai udah nya tadi nama da nyau meda mung tu tadi wai uba buai mulai ke diri tak ke pelandau dua iya ke bejalai nya tadi laban berumban ke diri datai da rumah. Nyadi seduai menyadi ke langkau mai tadi perlu ngali ke diri mega tang seduai enda tinduk dini seduai bisi lelak tang meh sigi deka beduan aki seduai iya. Nya alai kena sebatang ruko makai seduai udah mupuk dia seduai menyadi apan lalu belubang-lubang ga ngejang kelangkau umai iya tadi. Bejalai meh seduai dia tadi kitai sama nemu dah seduai iya ga udah ditangkal kapai seduai iya Batu Datai Batu Ribut nama ne telalu asai ke bedau ngayun ka kaki dia seduai nya tepeda kaki seduai iya damu nih. Menua datai ba bukit menu lepau ku orang. Kai bisi menya menua-menua nyedia. Nyadi bukit nya kira iya ke pengkalan pengetu ku kitai menya. Laban ngenyauh nya kumbai, ngenyauh nya ke rumah. Datai ba bukit nya tadi, Damu ngetu enda lama. Manah tuan ngelampat aki ari seberai tu ka. Pia ko Tegong madah ke kila. Awak ke enda teka nyit lagi enda meda tuan nya dulu ari iya, ko iya madah ke kila. Paya meh. Kasih tuda aki deka dua entua, ko kila ga. Seduai lalu sama ketawa. Denya tadi seduai Apollo nyau ngelimpangka diri ke dalam babas sereta lalu muntang ari ulu sungai nya tadi ngagai emperan siti sepiak muak ari bukit tauka tempat alai sida ke ngetu nya tadi. Nyadi menua dia balat beparung sereta ngeruang munyi ke ku tadi da tang laban seduai iya ke nyau berantu dia seduai iya menyadi Nyunak beras nama nya nadai ngasaika pemar nengah utai dulu nya. Tak asaika pejalai diri nya. Kira ke nyau bentara ke bukit sigi dia seruai menyadi apan lalu mansut kediri ngagai jalai umai nya baru. Kuko manuk sida pan nyau dulu dinga ari nya. Aaa mah tu keh. Ditu bala itu angan ti iya. Ku Tekong. Bala iya mah ku kila ga. Seduai Iya Palung ngengkah ke basung seduai iya tadi sereta lalu nyandar ba bandir kayu ke semak jalai umai iya tadi. Baru penat ngeburit seduai dia tadi dia kenu duduk kaki agi seduai Damu nyau semak sesemak mansang telinga seduai iya. Iya maki seduai tadi nyau depeda dia seduai lalu ngengau. Apoi ga agi bangat lubang endar bejalai ake eh. Nama kira ari tadi kenuai nadai betemu ngundi ba rantu jalai dini alai di ne. Pia ko Teguang ngundi ake iya. Nya beda mood nyut ke nyit dada iya tadi. Nadai ko bisi limbang deh. Mina aku mutu enda lama nya nya bebukit meno lepau tadi. Nama aku nadai meda seduai mansa dia deh. Entah, ku Sembilan nyadi nya. Nya kebuah kenuai ke ngasuh diri dulu tadi ngambi ke dinga tumu datai di rumah, ku Seduai iya. Enda mu irau nail ati iya enda munyi. Tang dalam ati iya din tentu berantu Seduai tu. Pia ku iya. Tu pia lelaki. Nyadi ti dulu belama maya rumah kitai enda jauh agi. Kenuai nganti ditu. Kira iya pengawa kita berumah negi nya udah siap. Dia kenuai mupuk ari tu, ku kila. Uhh au muchup. Tani ku seduai. Seduai empu dunya. Seduai nyadi raja. Ku iya. Udah nya tadi Damu tu nyaut. Iya pun mupuk bejalai baru. Kitai sama nemu Damu tu nyandang orang ke berantu mega. Pengelaju iya bejalai ukai baka pengelaju kitai diri orang Sengapa tu iya. Enda lama ke nya tadi iya perlu datai di Penai. Iya enda mandi enda nentu tau terus niki ke rumah. Datai ti rumah, iya perlu nesau semua sida ke bisi ayan di ruai ngasuh sida iya nganchau ti kai ba ruai. Mayuh orang tak baka bengap orang enda enda nemu nama ke buah damu ke ngasuh sida iya nganchau ti kai maya nya hari. Orang nitihka jaku iya magang nama ku iya sigi kereja sida iya. Datai ba ruai iya empu, iya lalu ngangau ke Nai. Endo endo, endo senai. Ni dek. Sedia ke pua kumbu dia. Kena nyamut entu pala. Ulih cu deh telu nya. Ni deh meda agi tangkap babi belang kitai dalam pagar. Baik ngagai kaki tangga kian. Datai dian pelintang ke ba kaki tangga nyen agi. Ti enda ulih tangkap diri nya bai orang bukai awak ke nulung deh nangkap nya. Pia ku Damung. tadi begerah. Nama deh orang penyu begau laban sida tadi nyau nemu reti pengawa damu ke petesau pulai ari langkau umai nya tadi. Nasit endar ke mai nya sida serumah nadai entu mindah. Siku dua aja meh ke nadai dia tadi, bedau datai ari tanah. Utai seruai nya lipan pia mega siku agi manok sabong damu tu nya enda kena sebut pengelama tu benama jeti ke bensumbar keri aur tulang tu tadi nya. Sama bela bisi dia magang sigi tu orang ke sigi isi iya manok sabong damu sida tiga tu ku Jerita. Udah nya, senai Paulus beradu ga nyendia kad nyambut antu pala. Iya tulih anak iya dua iku nya tadi. Iya lalu mai tungal iya bilik sepiak ke benama Santa nyambut antu pala laban seduai menyadi nya dua iku enda ulih sambut iya kediri. Aaa orang penyu kiruh mega semua sida ke dia ngadu ke utai nitihka padah damu nya tadi. Babi peludah ga dipelintang ka ba kaki tangga lalu ujai pan udah mega nyo sedia ka kindang dia megai manok labang dikena iya miyau seruai menyadi iya. Kilat seruai tegong ka nganti ba tanah pan nyo deka mupuk ngangkat ka diri. Orang mukah mupuk tuak pelaba aku udah tembu orang rumah dian ngamat mutai tuak pia ku tegong. Rang eh. Okila. Tang nuan dulu ke tua. Lagi ku entudi ri belakang ku Okila. Ooh. Enggai nyadi mih iya pia ah. Nuan ga tuai ke tua. Nuan meh dulu ku Tebu nganu iya. Iya. Enda pia iya pia. Iga deh mengena ingat ke jaku apai tua. Aku sigi nentau ngelampat mua andi. Ku Okila nganu iya. Dia nya baru teguh enda munyi wai. Iya anyu tingat ke ajar apai iya Bunyah Lemau kena ngesuh ke ila tu ngelampat mua iya enti lebuh seduai iya ngayau mulau tauka bisi pengawa bukai ke besai da kereja seduai iya laban teguh tu ku iya endang bisa agi bulu ari kilat. Amat ga ati ah. Bayak deh tingat ke nya. Pia ko Terong tu nyaman. Arah mpa tua. Udah nganti orang din. Pia ko iya. Nya alai seruai menyadi apa alu bejalai laban uhh rumah kena sigi udah semak. Dia tu nadai berasai-rasai seduai ke nyingkang asai ke baru ngayun kaki enti sekali dua. Sape ita. Nya mun tuang dia penat agi. Seduai menyadi tadi enda mandi tang lalu terus mayung mangka ke rumah. Taja pun umur seduai agi biak tang laban kena sigi pulih raja berani sereta anak entu dia payung seduai nangka pengingar-ingar dinga orang. Nya lah payung orang ke besai tuai. Orang ke begempuru ba tengah laman pen lalu merening ngagai seduai iya magang. Seduai menyadi nya, lalu mansang ngagai sida iya ke begempuru dia datai dia, Damu lalu ngasuh seduai menyadi nya tadi ngayang babi ke udah dipelintangka iya ba kaki tangga. Iya nya alai iya ke ba tusun ke sekali tu nya tadi nangka tu dulu bah aku au sebedau kitai mindah ngagai tusun ke dua puluh satu. Alai ku arap ke kita nya udah rindu ninga cherita tu ngenang pasal pemulai tegong enggau kilat tu ke udah pulai da bai apai seduai bejalai nyau betemu aki seduai ada mu bala engku umai da nya tadi pulai ga ke rumah ke mai pala ke ulih seduai iya nyadi diatu seduai nyau datai da rumah lalu orang panyu begau nyambut seduai iya. Lebih agi, indai iya senai enggau ibu seduai ke benama Santa nya tadi deka nyambut antu pala ke ulih seduai iya. Minggu baru anak enda ingat tau, ba tusun ti ke dua puluh satu, dua puluh satu kitai betemu baru mungkin nya enda kuing cerita nya ila. Nyalai ke sekali tu mupuk dulu aku. Au, bye bye.